سڵاوتان لەبێت بینەرانی ئازیز لە خزمەتانداین بۆ پێشکەشکردنی ئەڵلقەیەکی دیکە لە بەرنمەی تایبەت بە شانۆگەری هەڵبژاردن لە ئێران بۆم جارەمان هاتوینەتە خزمەت بەڕێز کاک مستەفا مولودی جێگری سکرتێری حزبی دموکراتی کوردستان بۆ تاوتۆکردنی ئەم بابەتە. کاک مستەفا سەرەتا بەخێراتنت پێ دەڵێم، زۆر سپاس بەوەی کە دەعوەتی ئێمەتان قەبووڵ کرد بۆ ئەو چاوپێکەوتنە. زۆر زۆر بەخێر بێن، ڕێز و سڵاوم هەیە بۆ هاوڕێیان و بۆ بینەرانی تلویزیۆنی کۆمەڵە. زۆر سپاس. بەڕێز کاک مستەفا با سەرەتای پرسیارەکە لێرە دەست پێ بکەین، بە ناو هەڵبژاردنی سەرۆک کۆماری، لە ئێران لە چ بارودۆخێکدا بەڕێوە دەچێت؟ جیاوازی ئەم دەورەیە لەگەڵ هەڵبژاردنی دەورەکانی پێشوو لە چیدایە؟ ڕاستەکەی بە مانایەک یا بە تەفسیرێک هەڵبژاردن لە ئێران بە تەئریفی واقعی هەڵبژاردن، هەڵبژاردن نییە. سناریۆیەکە بە جۆرێک لە جۆرەکان بۆ مەشروعیەت وەرگرتنی نیزام لە خەڵک. بۆیە جیاوازیی ئەم جارەی هەڵبژاردنی ئێران یا هەڵبژاردن لە ئێران دەگەڵ هەڵبژاردنەکانی دیکە بەو مەعنایە نییە. بەڵام هەلومەرجی ئێران سروشتییە جیاوازی هەیە. ئێران لە شەرایتێکی تایبەتی تر دایە. وەزعی کۆمەڵایەتی خەڵکی ئێران موشکلاتی گەورە و عەزیمی هەیە. وەزعی سیاسی لە ئێران بە جوورێکە کە خەڵک ناتوانێ ئیرادەی سیاسی خۆی بنوێنێ. وەزعی مەعیشەتی و ئابووری و ئێقتسادی ئێران بە گشتی داڕماوە. ئەوەش تەئسیری گەورەی لە سەر ژیانی خەڵکی ئێران کردووە. بۆیە بەو مانایە ئەم جیاوازیە هەیە کە ئەرێ ئەم بەناو هەڵبژاردنە دەتوانێ گۆڕان و تەئسیرێک لە ژیانی سیاسی، لە ژیانی کۆمەڵایەتی، لە ژیانی ئیستماعی خەڵکی ئێراندا پێک بێنێ؟ لە ڕوانگەیمەوە نا، لەبەر ئەوە حەتتا ئەگەر گوێت لە قسەی کاندیداکانیش دەبی فکرێک لە گۆڕان بۆ خەڵکە ناکەنەوە، هێندێک شتی ڕوتیناتی کە لە هەموو هەڵبژاردنەکاندا ئەوانەی خۆیان کاندید کردووە دێن قسەی لێ دەکەن هەر ئەوە تێکرار دەکەنەوە لەبەرئەوە ئەم هەڵبژاردنە یا ئەم بەناو هەڵبژاردنە خولاسەی کەلام ئەگەر لە شەرایتێکی حاد و تایبەت لە ئێراندا هەیە بەڵام بە مانایەک گۆڕانێک لە ژیانی سیاسی ئیجتماعی ئیقتسادی خەڵکی ئێراندا دروست ناکا. کاک مستەفا، ئێوە لەگەڵ هاوپەیمانتان لە ناوەندی هاوکاریدا، ئەم هەڵبژاردنەتان بایکۆت کردووە، بۆچی؟ لە پێشدا ئێمە ئوسووڵەن وەکو ئۆپۆزیسیۆنی کورد لە ڕۆژهەڵات، گرفتمان دەگەڵ خودی نیزامی کۆماری ئیسلامی لە ئێران هەیە. هەر لەم ڕۆژەیەوە کە حکوومەتی کۆماری ئیسلامی لە ئێران هاتۆتە سەر کار، سیاسەتەکانی لە ئێران بە گشتی و مەخسووسەن لە کوردستان سیاسەتی سەرکوت بووە، سیاسەتی خەفەقان بووە، سیاسەتی مەحدوودکردنەوەی خەڵک بووە. لە نەتیجەدا ئەم حکوومەتە لە هیچ یەک لە بوارەکاندا نابینی بڵێی شتێکی باشی بە دیاری بۆ خەڵکی کوردستان هێنابێت. بۆیە خەڵکی کوردستان. لە ڕۆژی یەکەمەوە دەگەڵ نیزامی جمهوری ئیسلامی کێشەی هەبووە، گرفتی هەبووە، هەر بۆیەش لە یەکەمین ڕێفراندۆمی ئۆکەی بۆ نیزامی جمهوری ئیسلامی خەڵکی کورد لەو ڕێفراندۆمەیدا بەشداری نەکردووە. ئەمە بۆ خۆی لە تا ئێستاش بە سووڕەت بزووتنەوەی سیاسی خەڵکی کوردستان، حیزبەکانی موئەسسن لە بزووتنەوەی سیاسی خەڵکی کوردستاندا ئەوەی بە وازح دەبینین. هەر بەم دەلیلەی مادام ئەم حکوومەتە حکوومەتی خەڵکینەیە، ئەم حکومەتە حکومەتی دیموکراتیک نییە، ئەم حکومەتە بۆ خەڵکی ئێران و لە نێو خەڵکی ئێراندا بە تایبەتی بۆ خەڵکی کوردستان شتێکی دی باشی پێ نییە و لە ڕوانگەی ئێمەوە ئینتخابات و هەڵبژاردن لەم وڵاتە مانا و مانایەکی نییە و نەقش و دەورێکی خەڵکی تێدا نابینرێ بۆیە بایکۆتی ئەو هەڵبژاردنەمان کردووە. کاک مستەفا لە ڕابردوودا ئێوە چەند جارێک بووە جیاوازیتان لە نێوان هەڵبژاردنی سەرۆک کۆماری و هەڵبژاردنی شۆراکان داداناوە ئێستا و لەم دەورەیە هەڵوێستی ئێوە لەم بارەیەوە چییە وەکو حزبی دموکراتی کوردستان یەکەم پێم خۆشە شتێکت کە بڵێم بەڵێ ئوسوڵەن حیزبی دێموکراتی کوردستان لە مێژووی ئەم چل و دوو ساڵەی کە کۆماری ئیسلامی حاکمییەتی لە وڵاتدا و لە ئێراندا هەیە، جاری وایە بە جۆری جیاواز سەیری ئی هەڵبژاردنی کردووە. نەک لە بەرەوەی هەڵبژاردن دەتوانێ تەئسیرێکی ئەساسی لە ژیانی خەڵکدا بکا، نەک لەبەرئەوەی هەڵبژاردن دیموکراتیکە و خەڵک ئیرادەی خۆی دەنوێنێ و نمایندەی واقعی خۆی دەنێرێ بۆ ئەو وەزیفە و ئەرکانەی کە بە هەڵبژاردن پێی دەسپێردرێ نا بەڵام لامان وابووە جاری وابووە فەزایەک لە وڵاتدا دروست بووە دەرفەتێک لە وڵاتدا دروست بووە پێمان وابووە خەڵک لەو دەرفەتەی دەتوانێت ئیستفادە بکا بە دوو مەبەست، یەک بە چالشکێشانی ئی حکوومەت و کاندیدی مەتلووبی حاڵی نیزام، دوو نواندنی خودی ئیرادەی خەڵکی کوردستان کە ئەگەر مەجالێک لە سەر سندووق هەبووبێ نایەت بە جمهووری ئیسلامی بڵێ. لەو بارەیەوە ئێمە چەند جارێک وامان کردووە، بایکۆتی هەڵبژاردنمان نەکردووە و خەڵک زۆر و کەم بەشداری کردووە، بەڵام لە موردی هەڵبژاردنی ریاسەتی جەمهووری لە ئێراندا و وە هەڵبژاردنی شووڕاکانی شار و دێ زۆر تەوییە جیاوازی هەیە، لەبەرئەوەی ئوسووڵەن وەزیفەکە جیاوازە، وەزیفەی ریاسەتی جەمهووری لە وڵاتێک و وەزیفەی شووڕای شار و گوند لە مەنتەقەیەک جیاوازی هەیە، ئەو جیاوازیەش مەعلومە، شوڕا دەگەڵ موشکلاتی ڕۆژانەی خەڵک، دەگەڵ موشکلاتی محەلی خەڵک، دەگەڵ ئەو کێشانەی کە ڕۆژانە لە محەل ڕوودەدا دەرگیرە. چەند جارێک کە ئینتخابی شوڕای شارو دێ کراوە، تەجروبە بە ئێمەی گوتوە، ئەو کەسانەی کە وەکو شوڕاش هەڵدەبژێرن ناتوانن نمایندەی واقعی خەڵکی وڵات بن، ئەگەر خەڵکی باشیشیان تێدا بێ، خەڵکی نیشتمانپەروەریشیان تێدا بێ، خەڵکی شوجاع و ئازایشیان تێدا بێ، بیشی هەوێ کارو خزمەتێک بە شارو گوندو ناوچەو مەنتەقەکەی بکا، بەڵام بە فیعلی. لەبەر ئەوەی قەدەغە و قۆرغی قانوونی زۆرە، دەستبەستراوی زۆرە، یان مەجالی لە ڕاستیدا بردنەپێشی کاری باش کەم و مەجالی ئی دەستوەردان و دەخالەت زۆرە و لە نەهایەتدا مەرکەز و ناوەندێکە بۆ سوو ئیستفادە، بۆ چەپاون، بۆ خولاسە تەخشان پەخشانی ئی ئەم ئەموالی خەڵک، دەرکەوتووە شووڕاش، لەو وڵاتەیدا، لە ئێراندا، لەو چەند ساڵەیدا نەیتوانیوێتی بە وەزیفەی شوڕایەتی خۆی عەمەل بکات، بەڵکو شوڕا بۆت بە ناوەند و مەرکەزێک کە لەوێشدا خەڵکی فشاری پێ بە خەڵک بێنی، ئەموالی خەڵکی پێ بە هەدەر بدرێ و لە نەهایەتدا هەر ئێستاکانێ دەبینی هەر بە پێی ئەو هەموو قانوونە غەڵەت و سەیر و سەمەرانەی ئێران لە ئەغڵەبی شارەکان گەندەڵی لە شوراکاندا دەرکەوت، بۆیە ئەمە پێمان وایە ڕاستی لەگەڵ ئەوەی جیاوازی لە نێوان ئینتخابی ڕەییس جەمهوور دەگەڵ ئینتخابی شوڕا و شارە یە، بەڵام گەندەڵی لەم وڵاتە ئەوەندە زۆرە حەتتا ئەو موئەسساتەش کە خەڵک هەڵی دەبژێرێ بۆ موشکلاتی ڕۆژانەی خۆی وا گەندەڵ و وا پیس و وا ناشیرن بوە کە ئوسوڵەن خەڵکی شەریف و خەڵکی مەسئوول ناتوانێ لەوێدا خۆ ببینێتەوە و ئیرادە بێ لە نەتیجەدا ئەویشمان بایکۆت و تەحریم کردووە. کاک مستەفا، خۆشتان ئاگادارن جۆرێک شپرزەیی لە ناوەندی دەسەڵاتی ئێراندا دەبیندرێت. بۆ نموونە با باس مەسەلەن لە ڕەددە سەلاحیەتەکان بکەین بۆ ئەوەی کە شوڕای نیگابان جوابی حەتا مولاحزەکەی خامنەییشی نەداوە بۆ بێخەمبوونیان لە بەشداریکردنی خەڵک لەم هەڵبژاردنە. بە نەزەری ئێوە هۆکاری ئەم شپرزەییە چییە؟ ئایا تەرفەند و مانۆڕ یان واقعییە؟ لە پێشدا ئێمە گەر بچین سەیری سەنەدی دەستووری یا قانوونی ئەساسی ئێران بکەین، بۆ خۆی لە دەستووری ئێراندا مەعلوومە دەستەڵاتێکی بێ سنوور دراوە بە ڕێبەر، پس کەوایە ئەوەی قسەی ئاخر دەکات لەو وڵاتە ڕێبەرە، لە نەزەرنەوە ئێستاکانیش ئەمە لە جێگای خۆیدایە. دووەمەن، پیچیدە جیهاوی و نوقتەی شۆری دەستووری ئەوەندەی تێدایە کە مەجالی هەموو ئەو مانۆر و سناریۆیانە لەو نیزامەدا دەتوانێت شکڵ بگرێت. من پێم وانییە خولاسە. هەرەج مەرەج لە وڵاتدا هەیە بێ بەرنامەی لە وڵاتدا هەیە خولاسە تەیف و گروهی جۆراوجۆر لە وڵاتدا هەیە بەڵام لانی کەم پێم وانیە ڕابتەی نێوان ڕێبەر و بەیتی ڕێبەری و شوڕای ئی نگەهبان ئەو ئاڵۆزەی وا تێدا بێ ڕێبەر ئاگای لە شوڕای نیگەهبان نەبێ یا شوڕای نیگەهبان ئەوەندە خولاسە لە سنووری سەڵاحیەتی خۆی بچێتە دەرێ کە بە قسەی ڕێبەر نەکا ڕێبەر ڕاستیەکەی ها دوو جار قسەی کردوە جاری یەکەم ئۆکەی کاری ی شوڕای نیگەهبانی کردوە کە سەلاحیتەکانی تائید کردوە دە دوادا کە فەزای جامعەی دیوە و ئینتقادی زۆر بە نیسبەت ڕەدی سەلاحیەت یا تائیدی سەلاحیەتی هێندێک کراوە هاتوە ڕێبەر جارێکی دیکە قسەیەکی کردوە کتوێتی بە نیسبەت هێندێکان غەدر کراوە زوڵم کراوە جەفا کراوە دەبێ ئەوە ڕەفع بێتەوە. ئەوانیش دەڵێن، بە پێی قانوونێکی کە هەمانە دروستمان ئەمر کردووە. لە نەزەرمنەوە ئەوانە هەموو ئەوەی لە ئیسلاحی کوردەواریدا پێی دەڵێن شەڕی زێرینگەری، سناریۆ سازییە بۆ ئەوەی بە جۆرێک لە جۆرەکان ئەگەر خەتاش بێ، خەتا نەیەتە سەر ڕێبەر چوون لە نەزەر وانەوە پاک و منەزەیە، خەتا بچێتە سەر نەهادهای دیکەی جۆراوجۆر. دووەمە ئەمە مەجالێک بێ بۆ ئەوەی خەڵک ئەوەندی بکرێت بیهێننە سەر سندوقەکانی دەنگدان، ئەمن پێم وانیە ئەوان شەڕ بۆوە بکەن کە لە سندوقی دەنگداندا مەسەلەن لە وڵاتێکی هەشتا ملیۆن کەسی کە مومکینە نیزیک زیاتر لە چل ملیۆن کەسی هەقی بەشداری لە ئینتخاباتی هەیە بۆیان موهیم بێ ئەرێ چەند ملیۆن کەس مەسەلەن بیست ملیۆن کەس سی ملیۆن کەس دێتە سەر سندوق یا دەنگ بە فڵان کاندیددا ئەوان یەک چێک دێننە دەرێ دەیکەن بەڕێی جەمهور بۆیە موهیمە خولاسەی کەلام ئەو ئینتخاباتە ئۆکەیەکی دیکە یا بە قسەی خۆیان مەشروعیەتێکی کازمی دیکە لە خەڵک وەرگرن بۆ نیزام و هەدەفیش پاراستنی نیزامە تۆ سەیرکە ئەو کاندیداتۆرانەی کە قسە دەکەن هەموویان موشکلاتی خەڵک بە جورێک لە جۆرەکان باس دەکەن بەڵام ناچن ڕیشەیابی مەسەلەکە ناکەن چون ڕیشەیابی مەسەلەکە بەرخوردەکە بە خودی نیزام و سیستمی حکوومەتی و ئەم نیزامە حکوومەتیە دەبێ بکرێ. یەنی گەر بمانهەوێ بڵێین موشکلاتی ئێران دەبێ حەل کەین بەوەی کە بابە مویشەتی خەڵک چاک دەکەین، نازانم فەزای ئیجام ئەپ ڕێک دەکەینەوە، تۆڕی کۆمەڵایەتی چۆن تەعامولی دەگەڵ دەکەین، دەگەڵ فڵان قشری جامعەچ دەکەین، ڕاستەکەی دەبێ ئەم نیزامە بگۆڕدرێ لە جێگای وی نیزامێکی دیموکراتیکی ئازاد، بە ئیرادەی خۆی هەڵبژێردرێ ئەوەش لە ئێران نە ئەو نیزامە ئیجازەدا نە ئی رێبەر ئیجازەدا نە قانونی ئەساسیش ئەو مەجالی رەخساندوە. وەڵا کاک مستەفا کۆماری ئیسلامی ئەگەر لە هەموو ئێرانیش لە خەمی ئەوەدا نەبێ کە خەڵک بێنە بەردەم سندوقی دەنگدان لە کوردستان یانی لە دژی حیزبە سیاسیەکانیش بووبێ هەوڵ دەدات ئەم نمایشە بەرچاوتر بێت. ڕێونێنیتان بۆ خەڵکی کوردستان لەم بارەیەوە چیەیەوە؟ من پێم وایە خەڵکی کوردستان بە خۆشیەوە لە وشیاریەکی بەرزی سیاسی بەرخوردارە. خەڵکێکی ئاگا، خەڵکێکی بەشعور، خەڵکێکە هەم ویست و داخوازی خۆی دەناسێ، هەم نیزام و حکوومەتی جمهووری ئیسلامی دەناسێ، هەم لەو نێوەیدا دەگەڵ ئەو هەموو فشار و زەختەی کەوتۆتە سەری، بەڵام توانیوێتی ئیرادەی میللی خۆی، ئیرادەی نیشتمانی خۆی، ئیرادەی کۆمەڵایەتی و ئیجتماعی و فەرهەنگی خۆی بنوێنێ. من لە قسەکانی پێشەدا عەرزم کردووە، جاری وا بووە خەڵک بەشداری کردووە لە ئینتخابات، بۆیە بەشداری نەکردووە، فڵان کاندید کە مەتلووبی حاڵی بەیتی ڕێبەری یا ڕێبەرە یا نیزامی بینێرێ. بەشداری کردووە تاوەکو نێ کاندیدێکی کە لە ڕوانگەی ڕێبەرەوە مەتلوب نێودەنگی بەوی داوە یەنی ئەو مەجالەی هەتا ئەو مەجالەی ڕەخساندوە بۆیە من پێم وایە ئەم دەورە کە دەنگی تەحریم و بایکۆت لە نێو جامعەی ئێرانی بە گشتی لە نێو جامعەی ئێرانی بە گشتی زۆرە بە تەریق لەو لای پێم وایە لە کوردستان زیاترە بۆچی کوردستان ماهیەتی ئەو ڕژامە ڕژیمە باشتر دەناسێ دەست و پەنجەی لەگەڵ نەرم کردووە، هەموو ڕێگاکانی تاقی کردووەتەوە، بۆیە ئومێد دەکەم خەڵکی وڵاتی ئێمە، خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە ڕۆژی ئینتخاباتدا لە ماڵەکانی خۆیان بمێننەوە، نەچنە سەر سندووقەکان، بەم جۆرەی نایەکی گەورە بە نیزامی جمهوری ئیسلامی بڵێم، ئەم پێم وایە ئەمە ئیرادەیە کە لە توانای خەڵکی کوردستاندا هەیە و ئەگەر گروهی و جەمعی و هەمەگانی بێ کە من ئەو ئومێدە دەخوازم، زۆر تەبییە جموریسلامی ناتوانێ لەمقابیل ئیرادەیەکی یەکگرتووی خەڵکێکی تێکۆشەری وەکو خەڵکی کوردستان عەکسولعەمەلێکی سەیرو سەمەرە لەخۆی نیشان بدات. زۆر باشە کاک مستەفا وەکو پەیامی ئاخر وتەیەک ئەگە شتێک نوکتەیەک کە ئیشارەتان پێ نەکردبێت فەرموون. من پێم وایە نیزامی کۆماری ئیسلامی لە هەر بارێکەوە لە بوحراندایە. سێ ئەگەر فەزای ئیجتماعی ئێران بێنینە بەرچاوی خۆمان، هیچ قشر و گروه و توێژێکی ئەم جامعەیە نییە لە دەست ئەم نیزامە ئاسیبی نەدیبێ. کرێکار، کەشاوەرز، فەرهەنگی، بازاری، ڕووناکبیر، خولاسە ئەمە جامعەی ئێرانی بە گشتی کە سەیری ئی پێکهاتەی جۆراوجۆر دەکەین، هەموو پێکهاتەکانی ئێرانی، ئازەری، کورد، عەرەب، تورک، بلووچ، تورکەمەن و پێکهاتەی موختەلیفی دیکەی مەزهەبی دینی و ئەوانە. ئەمە لە چوارچێوەی ئێراندا، ئێرانێکی گەورە، ئێرانێکی دەوڵەمەند، بەڵام میللەتێکی ئێستاکانی بوحرانزەدە لە هەر بارێکەوە، و هەموو ئەم پەدیدە ناخۆشانەی وەکو کۆڵبەر و سوقتبەر و گۆرخاب و کارتۆنخاب و چی و چی لەم وڵاتەدا یەنی بۆت بە پەدیدە بۆت بە پەدیدە لە مەنتەقەدا ئەو هەموو ئیمکاناتی ئەم وڵاتەی لەباتی ئەوەی لە ژیان و گوزەران و مەئیشەتی ئەم خەڵکە خەرج بکرێ بەداخەوە خەرجی سیاسەتە غەڵەتەکانی جەمهوری ئیسلامی کە ئێستا خەریکە بێت بە بەڵا بۆ سەر خەڵکی وڵاتی ئێران خەرج دەکرێت. لە دنیای دەرەوەش ئێران مەوقعیەتی ی حکومەتی ئێران مەوقعیەتێکی خراپی هەیە. ئەگەر هەمووی ئەوانە جەمع کەینەوە من پێم وایە ئەگەر ئەنقەرەکەی خەڵکی ئێران بە گشتی هەر وەک دەستیان پێ کردووە، لەو ئینتخاباتەیدا بەشداری نەکەن، تێدادێکی زۆر کەم لە خەڵک بچێتە سەر سندوقەکانی دەنگدان، پەیامێکی موهیمە بۆ حکومەتی کۆماری ئیسلامی و خەباتێکی موهیمی مەدەنی خەڵکی ئێرانە کە لاموایە لە درێژخایەندا دەتوانێ نەتیجەی هەبێ بۆ پاشەکشە و ڕەتکردنی ئەو نیزامە و بۆ هێنانە دی ئیرادەی خەڵکی ئێران بە گشتی و خەڵکی کوردستانیش زۆر تەبییە لەو حاڵەتەدا جیا ناکرێتەوە لە خەڵکی ئێران ئومێد دەکەم و ئەو ئیرادە و توانایەش لە خەڵکی ئێراندا دەبینن جا مومکینە هێندێک کەس و لایەن پێی وابێ ئەوە دەکرێ بە پەلە و زووش بێ بەڵام لە نەزەری من ئەم نوتفەی ئەم حەرەکەتە لەو وڵاتەدا دروست بووە، ئەم ئیرادە لەو خەڵکەیدا پەیدا بووە و لە نەهایەتدا ئەم ڕژیمە ناتەبایە دەگەڵ فەرهەنگ و کەلتووری خەڵکی ئێرانی، بۆیە دەبێ بڕوا ڕۆیشتنیش ئیحتیاجی بە پاڵپیوەنان و بە هیممەت و بە یەکێتی و یەکڕیزیی ئێرانییانە، ئومێد دەکەم ئێرانی بەو ئاستە لە شعووری سیاسی خۆیان گەیاندوون بتوانن ئەو نیزامە لە کۆڵ ئەم وڵات و خەڵکە بکەنەوە لە جێگای ئەو نیزامێکی مەتلوبی حاڵی خەڵکی ئێران بە ڕەعایەتی حقووقی هەموو پێکهاتەکان ببێتە دی. بەڵێ کاک مستەفا، زۆر سپاس بۆوەی کە دوبارە ئەم دەعوەتەی ئێمەتان قەبووڵ کرد بۆ چاوپێکەوتنە. زۆر سپاس بۆ زەحمەت و ماندووبوونی بەڕێزت و هاوکارەکانت، هیوادارم سەرکەوتوو بن. زۆر سپاس. بەڵێ بینەرانی ئازیز، زۆر سپاس بۆوەی کە تا ئێستاش لەگەڵمان بوون. تا بەرنامەیەکی تر،